Uh, hi pawb, uh, Lucas Watts dwi, uh, dwi'n gen aelod o'r um, Rhydra Seren ac uh, fi'n arnyn astudio uh, athroniaeth glidyddiaeth ac economeg yng Ngholeg Wadham, uh, Brifysgol Rhydychen. Um, nes i wir mwynhau fy amser i gyda Seren, um, ges i gyfleoedd mor ddiddorol, um, sgwrsio rydw i da, um, des i ysgol haf yma yn Rhydychen, um, ges i wythnos o brofi gwaith fyd yn Llundain, Yym, a ie, fi jyst wir yn meddwl uh, bod e werth cymryd mantes o bobeth sydd ar gael i chi um, drwy'r rhwydwaith yma. Um, so fel chi newydd clywed yn y sesiwn croeso, um, mae'r dosbarth meistr yma mynd i daclo cwestiwn mawr ynglyn â newid hinsawdd. Um, a mae gen i sawl uh, academydd sy'n mynd i daclo'r cwestiwn yma o'i meisydd nhw o arbenigaeth. Um, cwestiwn dan sylw dyn ni yw um, beth yw newid hinsawdd a sut allai i chwarae fy rhan? Um, chi'n mynd i glywed yn gyntaf o Dr Kate Evans. Um, mae hi'n mynd i sôn am newid hinsawdd y safbwynt deiryddol wrth ystyried y rôl gallen ni gyd i chwarae. Um, wedyn, um, cael glywed o Dr Kelly Young, um, a mae hi'n mynd i siarad o, o safbwynt busnes, um, wrth ofyn sut gallen ni hybu busnes i weithredu mewn ffordd mwy canaliadwy. Um, a wedyn yn olaf, mae Dr Hugh Williams mynd i archwilio newid hinsawdd o safbwynt y ffroniaeth gwleidyddol. Uh, mae e'n mynd i dysgu ni sut i herio rhagdybiaethau am beth sydd o werth yn y byd. Um, so wrth i chi rando, um, bydd yn siŵr i nodi beth chi'n fynd yn ddiddorol, a sgwennwch lawr chydig gwestiynau uh, y pethau chi eisiau clywed mwy amdanynt yn hwyrach. Um, ond dyna digon o fi, a na'r draw i'n uh, harbenigwyr.
Helo, a chroeso i'r sesiwn flas ar ddearyddiaeth yma. Category ac rwy'n dearyddiwr dynol. Nawr, i fi, un o'r pethau mwya' cyffrous am ddaearyddiaeth yw'r ystod o wahanol testunau mae'n ymwneud â nhw, a'r amrywiaeth o wahanol ffyrdd mae'n cynnig i ni i ymdrin â'r byd. Nawr, rwy'n dearyddiwr dynol, felly mae fy arbenigedd i yn ymwneud â'r byd cymdeithasol, sut mae pobl yn deall, profi a ffurfio'r byd o'u hamgylch. Byddai daearyddwr ffisegol yn ymdrin â'r un byd trwy astudio ei nodweddion ffisegol, yr atmosffer, hydrosffer a'r lithosffer. Felly, yn y sesiwn yma, byddwn ni'n gofyn beth yw newid hinsawdd a sut gellai chwarae rhan. Ac er mwyn i ni allu ceisio ateb y cwestiwn hwn, mae rhaid i ni adnabod bod newid hinsawdd yn cynnig sialensau amgylcheddol a chymdeithasol. A dyma pam bod daearyddwyr dynol a ffisegol wedi gallu cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r mater. Mae newid hinsawdd, neu cynhesu byd eang fel y mae weithiau yn cael ei nabod, yn cyfeirio at newidiadau sy'n digwydd i hinsawdd byd eang oherwydd anghydbwysedd yn lefelau rhai nwyon yn atmosffer y Ddaear. Mae nwyon fel carbon deuocsid, CO2, methain ac eraill efallai byddwch chi wedi clywed amdanyn nhw fel carbon monocsid, sylffwr deuocsid, nitrous ocsid a hyd yn oed anwedd dŵr, yn cael eu adnabod fel nwyon tŷ gwydr. Mae hyn yn golygu bod nhw'n gweithredu yn yr atmosffer fel adlewyrchwyr egni haul. Felly, yn lle bod gwres yr haul yn adlewyrchu o arwyneb y ddaear ac yn dianc nôl i'r gofod, Mae'n cael ei adlewyrchu nôl a mlaen gan y nwyon hyn ac yn helpu i wresogi'r ddaear. Nawr, dydy hyn yn ei hunan ddim yn wael o beth. Mae angen rhywfaint o nwyon hyn i gadw tymheredd y ddaear yn gyson. Ac mae hyn yn y tro yn caniatáu i fywyd fel y gwyddon ni i allu byw ar y ddaear. Ond pan caiff y cydbwysedd naturiol rhwng y nwyon ei amharu arni, er enghraifft, trwy weithgareddau dynol fel llosgi tanwyddau ffosil sy'n rhyddhau lefelau uchel o carbon deuocsid i'r atmosffer, yna mae'r effaith ynysu neu inswleiddio yn cynyddu, ac mae hyn yn arwain at gormdwymo'r ddaear. Oherwydd ein systemau hydrolegol ac atmosfferig cymhleth yn y bôn symudiad dŵr ac aer o amgylch y blaned, nid yw'r cynnydd tymheredd na'i sgil-effeithiau yn cael eu brofi yn unfath ym mhobman. Felly bydd rhai rhannau yn troi'n sychach, eraill yn wlypach, rhai'n poethi a rhai yn profi gwyntoedd cryfach. Byddwn hefyd yn gweld tywydd mwy eithafol ac ardaloedd isel yn diodde' mwy o lifogydd, neu hyd yn oed yn cael eu boddi'n barhaol gan y môr. Mae ymchwil gan wyddonwyr, gan gynnwys daearyddwyr, wedi helpu ni i ddeall sut mae cyfansoddiad nwyon yr atmosffer wedi newid dros amser. Gan ddefnyddio'r technegau mesur nwyon atmosffereg a thymhereddau ar y pryd, ar y cyd â data proxy sydd wedi casglu o archifau hirach dymor fel dendrochronoleg, sef astudio cylchoedd coed, analeiddio creiddiau iâ a dyddodion morol, llwyddwyd i gynhyrchu cofnodion hinsawdd manwl gywir sy'n estyn nôl rhyw 800,000 o flynyddoedd i'r gorffennol. Yn ogystal i newidiadau hir a byrdymor a achosiwyd gan ein orbit o amgylch yr haul a digwyddiadau mawr fel llosgfynyddoedd, dengys y cofnodion hyn bod cynnydd sylweddol yn y lefelau o CO2 atmosfferig wedi digwydd ers gyfnod chwyldro diwydiannol y deunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Er i'r brosesau hyn cychwyn dros 200 o flynyddoedd yn ôl, mae twf poblogaeth trafnidiaeth byd-eang a'r defnydd uchel o egni sy'n cymeriadu bywyd y cyfoes ni, wedi cynyddu raddfa ein defnydd o danwyddau ffosil, sydd yn eu tro wedi cynyddu allyrrion CO2 i'r atmosffer. Gwelwn o'r graff yma o ble ddaw ein prif allyrrion CO2 yn ôl sectorau. Felly, y sector egni yw'r uchaf, wedyn trafnidiaeth, yna ffynonellau preswyl a masnachol, felly yntau a mannau gwaith, ac wedyn amaethyddiaeth, gan gynnwys ein bwyd. Felly, falle byddwch chi'n edrych ar hyn a feddwl, oce, ond sectorau mawr yw'r rhain, beth gallwn ni fel unigolion i wneud? Wel, un o'r technegau sydd wedi cael ei ddyfeisio i fesur effaith carbon unigolion, ond hefyd ar raddfa gwledydd gyfan, yw'r ôl-droed carbon. A mae hyn yn gallu dangos i ni pa fath o ddylanwad hinsoddol sydd gennym ni a pha weithgareddau sy'n cyfrannu at y dylanwad hyn, a thrwy hyn, be gallwn ni wneud i leihau ein effaith. Mae hyn hefyd yn ddyfais defnyddiol i ni allu gymharu effaith wahanol ffyrdd o fyw. a gellwch chi defnyddio'r dolyn gyswllt ar y sleid i ymchwilio maint eich ôl troed carbon chi. Mae'r milltiroedd bwyd yn ffordd arall o fesur dylanwad ein ymarferion ac yn cyfrannu at ein ôl troed carbon. Yn yr achos yma, ein bwydydd pob dydd sydd yn astudiaeth. Mae'r milltiroedd bwyd yw'r milltiroedd sy'n adeiladu lan wrth i'n bwyd ni cael ei gludo o'i darddle i'r plât. Felly, yn achos bwydydd parod sydd â nifer o gynhwysion, mae hynny'n golygu cyfansymnu holl milltiroedd cynhyrchu pob un o'r cynhwysion unigol a'r pecynnu a'i chludiant i'n siope neu cartrefi ni. Y tro nesa ewch i siopa, neu derbynwch i siopa adre, edrychwch eto ar cynnwys eich fasged ac o ble ddaw eich ffrwythau a llysiau. Ydyn nhw'n tymhorol, neu a fydd rhaid eu mewnforio o bell neu tyfu nhw mewn amodau lle mae defnydd uchel o egni neu dŵr? O bosib, bydd rhaid i chi wneud ymchwil pellach i ddarganfod rhai o'r wybodaeth yma. Meddyliwch hefyd am filltiroedd cudd. Nawr, un syniad ar gyfer helpu ni i siopa mewn ffordd mwy carbon wybodus yw i mynnu bod gynhyrchwyr bwyd yn cynnwys milltiroedd carbon eu nwyddau ar y pecynnau, yn yr un ffordd y maen nhw'n barod yn ei wneud ar gyfer cynnwys calorïau neu siwgr a braster bwyd. Cyfraniad arall at ein ôl troed carbon yw ein arferion teithio a thrafnidiaeth. Mae John Ury yn defnyddio'r term 'automobility' i ddisgrifio sut mae ein dibyniaeth ar y car wedi ffurfio siâp ein bywydau pob dydd, o'r tai ac ardaloedd lle 'dyn ni'n byw, i'r gweithgareddau a diddordebau sy gennym ni. Rydyn ni mor ddibynnol ar yn ceir erbyn hyn i ni cael teithio ble bynnag a phryd bynnag dyn ni eisiau. Fel y bydde'n newid ein bywydau i fod yn fwy carbon niwtral ac yn llai ddibynnol ar y car, yn gryn sialens. Felly, mae hi nid yn unig yn fater o faint o CO2 mae ein ceir yn allyrru, yn uniongyrchol, mae hi hefyd yn gwestiwn o sut mae ein cymdeithase sydd wedi ffurfio yn ôl y syniad bo gan bron bob un ohonon ni car, yn hala i ni ymddwyn, a sgil-effeithiau hyn ar gyfer ein amgylchedd. Mae cyfnodau ynysu o adre yn 2020 a 2021 oherwydd Covid wedi bod yn ffordd defnyddiol iawn o ddangos i ni Neillai mor gaeth yr ydyn ni i'r ceir, neu, gyda chydig o addasu i'n ffordd o fyw, jyst faint y gallwn ni wneud hebddynt. Siopa'n lleol, er enghraifft, neu ymarfer yn yr awyr agored heb gyrru i'r gym ac ati. Mae rhai pobl hyd yn oed wedi ailddarganfod ei ardaloedd lleol yn union oherwydd nad yw'r ceir a'r peryglon a mygdarthau fumes yno mwyach. Un ffynhonnell sy'n achosi lefelau annisgwyl o uchel o CO2 yw'r rhyngrwyd, neu'r wê, a'r rheswm dros hyn yw'r egni sydd ei angen i bweru ein dyfeisiau, ac hefyd i yrru'r gweinyddwyr data canolog mawr sy'n rheoli ein porwyr wê a safleoedd wê, Yn ogystal i ddefnyddio trydan i'w rhedeg, mae'r gweinyddwyr hyn hefyd yn cynhyrchu llawer o wres wrth redeg, sy'n golygu bod angen systemau oeri sy'n egni dwys i reoli eu tymheredd nhw. Nawr, un ymateb i hyn bydde sicrhau bod ein egni ni yn dod o ffynonellau adnewyddol. Rhywbeth arall gellwn ni wneud yw i fod yn fwy ymwybodol o'n defnydd o'r we. Felly, dim pori yn ddiangen am oriau, troi ein cysylltiadau i ffwrdd tra dŷn ni'n cysgu fel nad ŷn nhw'n ceisio diweddaru tudalennau we trwy'r amser heb fod angen. Mae hyd yn oed defnyddio cysylltiadau wefriol yn lle Wi-Fi yn ddefnyddio lot llai o egni. Mae'r pethe bach yma i gyd yn gallu neud gwahaniaeth i newid hinsawdd. Nawr, yn hytrach i fod yn eitem moethus y gallwn ni jyst torri allan o'n bywyde a neud hebddo fe, mae'r we wedi bod ac yn parhau i fod yn lwyfan hollbwysig ar gyfer rhannu ac ymledu wybodaeth am faterion amgylcheddol, gan gynnwys newid hinsawdd. a mae fe'n un ffordd o sicrhau llais i grwpiau na fyddai fel arall yn cael eu clywed gan bobl efo grym a dylanwad. Mae rhai o'r lleisiau hyn wedi dod yn ddylanwadwyr, influencers, dros newid hinsawdd a gweithredu byd-eang. Fel arfer, phan fyddwch chi'n gorffen cyflwyniad, dych chi'n rhoi diweddglo, ond dw i ddim am i hwn i fod yn ddiwedd. Wi am iddi fod yn ddechre, yn fan cychwyn i chi i gymryd y fantell newid hinsawdd eich hunan. Felly, cyn i fi ddweud hwyl fawr, rwy'n mynd i agor y drafodaeth ychydig yn bellach, a rhoi'r gair ola i rhai o'r ddylanwadwyr yma, eich cyfoedion chi. Yn 2020, am y tro cyntaf erioed, croesawodd Fforwm Economaidd y Byd newydd weddwyr yn eu harddegau i gyfarfod flynyddol y Navos Clusters, er mwyn hybu cydweithrediad rhwng y genhedloedd, a dyma lluniau o rhai o'r unigolion yma, a geiriau gan eraill.

Felly, beth yw cynaliadwyedd mewn busnes? Pan ni'n trafod yr pwnc cynaliadwyedd, mae pobl yn naturiol yn meddwl yn syth am yr byd naturiol. Ond yn y byd busnes, ni hefyd yn gorfod meddwl am parhau yr busnes, yn enwedig wrth creu elw. Felly, ydy cynaliadwyedd mewn busnes yn atal pethau fel Thomas Cook yn mynd yn bancrypt, neu ydy e'n mwy i wneud a helpu a um, hyrwyddo yr byd naturiol a sicrhau bod y busnes yn helpu'r amgylchedd. Mewn wirionedd, yr ddau yw e. Ni'n edrych am pethau fel lleihau plastig ddefnydd sengl, edrych ar yr newid yn yr hinsawdd, edrych ar ol pobl a'r cymuned, dewis pethau fel defnyddio ceir electric yn lle petrol, ffordd arall i tyfu planhigion a ffordd i greu mwy o bwyd, defnyddio straws papur yn lle rhai plastig, yn lleihau be dan ni'n anfon i'r gwastraff tir. A mae hyn yn rili really pwysig oherwydd mae busnesau yn gorfod meddwl am pob elfen o hyn wrth redeg eu busnesau. So mae'n rili really pwysig bod ni yn edrych ar ôl ein elw, ein profits, a sicrhau hefyd bod ni'n edrych ar ôl ein planed ar yr un um, tro. Felly, o, o ble mae hyn wedi dod? Wel, mae datblygiad cynaliadwy wedi dechrau dros 15 mlynedd yn ôl, ond mewn ffordd, mewn, mae 15 mlynedd yn ôl yn ffordd dda i edrych, oherwydd mae lot o, o ddamcaniaethwyr a lot o um, pobl wedi trafod am uh, beth fydd hyn yn edrych mewn 15 mlynedd.

So roedd Brewer and Stern yn siarad am un o'r pethau mwyaf pwysig oedd newid ein ymddygiad ni fel um, prynwyr a trio helpu wedyn um, eraill a busnesau i fod yn fwy cynaladwy hefyd.

Yn pwysig, beth mae hyn yn deud yw, pymtheg mlynedd yn ôl roedden nhw'n deud hyfforddi pobl a helpu pobl i fod yn fwy cynaliadwy yn mynd i bod yn rhywbeth hynod o bwysig ar gyfer sicrhau bod ni yn helpu a datblygu busnesau sydd yn cynaliadwy hefyd. So mae cynaliadwyedd yn pwnc llosg mewn busnes. Mae PricewaterhouseCoopers wedi creu'r model TIMM, Total Impact Measurement and Management, a mae hyn yn ffordd iddyn nhw helpu busnesau newydd i ddarganfod opsiynau gwell iddyn nhw pryd maen nhw'n meddwl am prosiectau a newidiadau yn yr busnes. Gyda busnesau mawr, maen nhw'n defnyddio rhywbeth o'r enw su- sustainability scorecard, yym anodd i ddweud, yym a ma' hyn yn rili pwysig hefyd oherwydd mae'n ffordd i busnesau nid jyst yn edrych ar yym sut mae'r busnes a'r elw wedi yym cael eu cynyddu, ond hefyd sut maen nhw wedi helpu pobl, yr gymuned a'r amgylchedd. Hefyd mae gyda ni environmental auditing. Now, ymchwilio um, yr amgylchedd yn rili really pwysig. Ni'n defnyddio rhywbeth o'r enw Environmental Management Systems, pethau fel ISO 14001, lle mae busnesau yn gallu cael help i cynyddu yr yr gwelliant maen nhw'n wneud o ran y cynaliadwyedd. So mae hyn yn ffordd rili really dda i helpu busnesau gwella um, gweithrediadau nhw. A hefyd ni'n galw fe yr triple bottom line. So, yn lle bod busnes jyst yn edrych ar elw, maen nhw'n edrych ar sut maen nhw yn effeithio ar yr gymuned a phobl a hefyd yr amgylchedd a'r planed. Dyma'r termau newydd a'r mesurau newydd sydd ar, um, wedi dechrau ar gyfer datblygu strategaethau busnes cynaliadwy. Felly be? Mae cynaladwyedd yn llawer fwy cymhleth na jyst bod yn wyrdd, a mae hyn yn fwy na jyst dewis bwyd organic neu dewis cerdded a seiclo yn lle gyrru, mae'n llawer fwy holistig ac yn ôl y, um, yr uh, Brundtland Commission, dwedodd nhw, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Felly, a ydy unrhyw newid ar gyfer y gore yn well na wneud ddim byd? A dyma rhywbeth dwi angen i ti um, siarad a trafod gyda'ch athrawon a'ch grwpiau. Ydy yn well i ni wneud unrhyw beth bach nag yw e i ni wneud dim byd o gwbl. So, dyma rhai enghreifftiau ni'n gallu trafod. Dyma Tesco's. Wrth gwrs, um, ni'n clywed lot am um, siopa archfarchnadoedd yn trio lleihau plastig, a mae Tesco's wedi um, lleihau faint o plastig maen nhw'n ei defnyddio yn eu pecynnu. Hynny yw, ti yn gallu mynd a, a prynu ffrwyth a pethau um, heb plastig rownd nhw. Ond mae yna dadl mawr am hyn, felly mae archfarchnadoedd yn yr Deyrnas Unedig yn creu tua 800,000 tunnell o blastig pob blwyddyn. Mae plastig wrth gwrs yn rhyw yn pwnc llosg mawr yn yr gwasg a ni'n edrych ar ar plastig fel rhywbeth sydd ddim yn dda ac yn onest dydy e ddim yn grêt ond hefyd mae mae bwyd sydd yn petri actually yn llawer waeth na plastic. So, er bod y syniad o siopa bwyd heb plastic yn swnio'n na pelio, mae yna rhesymau cymhleth tu ôl i defnyddio pecynnu plastic. Mae pecynnu bwyd plastic yn cyflawni nifer o ddibenion pwysig. Mae'n helpu i amddiffyn bwyd rhag difrod, mae yn helpu i bâr anhirach ac helpu gwneud bwyd yn fwy deniadol i'r defnyddwyr. Felly, mae'n rhain i gyd yn bwysig ar gyfer lleihau gwastraff bwyd, oherwydd mae gan bwyd ôl, ôl traed carbon, sa'n gallu dweud hynna, sori, mae gan bwyd ôl traed carbon sylweddol uwch na'r pecynnu y mae'n dod mewn. Felly, mae arbenigyr yn dweud bod gwastraff bwyd yn gyffredinol yn gynhyrchu tair gwaith cymaint o garbon â gwastraff pecynnu. Wrth gwrs, yn gwrdd â hynna, mae plastig, pan mae hynna yn, um, yn, yn mynd yn microplastics, yn gallu mynd mewn i'r cylch bwyd anifeiliad, sydd yn gallu cael difrod mawr ar ein hecosystem. So'r cwestiwn yw, be di'r gorau? Lleihau plastig neu cael gwastraff, uh, lot o gwastraff bwyd? Yr cwestiwn falle yw, be da ni'n gallu wneud i lleihau gwastraff bwyd ni o archfarchnadoedd? drafod hwnna. okay. Mae olew palmwydd yn gyfrifol am dinistrio darnau helaeth o'r goedwigaeth dros ledled yr byd, a mae cael ei defnyddio mewn nifer mawr o gynhyrchion um, gan ystod eang o gymnïau. A mae olew palmwydd yn problem enfawr. Um, mae gyda ni rhywbeth o'r enw olew palmwydd cynaladwy. A mae hyn yn rili pwysig oherwydd mae 'na dau peth, mae 'na dau broblem yn fan hyn. Mae olew palmwydd yn yr bôn yn olew eitha' da i ddefnyddio oherwydd mae 'na yield da, mae'n creu lot o olew o un planhigyn. Felly mewn ffordd does dim angen llawer iawn o tir ar gyfer creu lot o olew. Yr problem yw, mae'n cael ei ddefnyddio mewn mor gymaint a a stwff a mae mor gymaint a gynhyrchion. Yr ffaith yw bod 'na hefyd problem gyda creu olew palmwydd sydd ddim yn cynaliadwy. Yn yr bôn, beth sydd yn digwydd yw, maen nhw dal yn torri lawr nifer fawr o um, ein coedwigau um, dros ledled yr byd. A mae'n, mae yna adroddiad damiol wedi dod allan i ddeud bod uh, Mondelez International wedi defnyddio mor gymaint o olew palmwydd sydd ddim yn cynaladwy, bod nhw wedi torri law tua 70,000 hectar o goedwig law ers 2016. Mae datgoedwigo eithafol wedi gwthio bywyd gwyllt lleol i gorneli bach o'u cynefin, sydd yn meddwl bod nhw ddim yn gallu cael bwyd, ddim yn gallu byw yn naturiol, gan gynnwys yr orangotangiaid, a mae gyda fi, um, dwi'n dwlu ar orangotangs, uh, felly mae hyn yn rhywbeth sydd rili really yn agos i fy nghalon i. A mae orangotangs nawr mewn peryg difrifol o diflannu i gyd o o'r byd. A mae hynna'n rhywbeth rili drist. Does dim pwynt rhyw anifeiliad dramor marw oherwydd fi eisiau golchi ngwallt neu bita siocled. So mae olew palmwydd yn hylif aml bwrpas sydd yn cael ei wneud o um, hylif bwytadwy sydd yn delio o'r ffrwyth y goeden palmwydd olew yn Affrica. Mae ganddo ystod o eang o ddefnyddiau sydd yn golygu um, eu bod nhw'n cael eu ddefnyddio mewn siampŵ, um, hufen iâ, noodles, colir, sebon, bara a llawer fwy. A mae'n rili really bwysig i edrych pan ti'n prynu unrhyw beth, i edrych os maen nhw'n defnyddio um, olew palmwydd cynaladwy neu yn anghynaladwy. Felly yn olaf, ni'n mynd i trafod McDonalds. Ond dwi ddim yn mynd i trafod straws plastig, na, dwi'n mynd i siarad am cig eidion. Felly mae byrgys cig eidion McDonalds yn rhai o'r eitemau nhw ar y bwydlen sydd yn fwyaf iconic, a maen nhw'n cael eu gwneud o 100 y cant o gig eidion. A mae hyn yn rhywbeth pwysig ar gyfer bod yn heini, does dim, dim byd ychwanegol ynddo fe, mae fe'n naturiol. Ond mae yna problem enfawr gyda um, cig eidion a um, yr nwy methane. Felly, mae un fuwch ar gyfartaledd yn rhyddhau rhwng 70 a 120 kg o fethane y flwyddyn. Nawr, mae fethane yn nwy tu gwydr, dipyn bach fel carbon dioxide, ond actually mae'r effaith ar yr hinsawdd o methane yn 23 times yn waith na um, er effaith carbon dioxide. Felly mae rhyddhau tua 100 cilogram o methane y flwyddyn ar gyfer bob buwch yn gyfateb i 2,300 cilogram o CO2 y flwyddyn. So mae methane yn llawer waith na carbon dioxide. Ledled y byd mae yna tua 1.5 biliwn o fychod a mae hein i gyd yn um, gallu creu tua 2 biliwn o dunelli metrig o gyfwerth a carbon deuocsid y flwyddyn. Yn ogystal â hynna, ni'n clirio coedwigoedd ar gyfer creu mwy o tir pori a tir fferm, hynny yw bod hynna hefyd yn gyfrifol am tua 2.8 biliwn o dunelli metrig ychwanegol ar gyfer CO2 y flwyddyn. So be da ni'n gallu wneud? Wel, wrth gwrs, ni'n gallu lleihau faint o cig eidion da ni'n prynu, da ni'n bita, ond hefyd beth am um, lleihau yr nifer o cig eidion sydd yn y burgers, adio be moron neu rhyw fath o, o falle rhyw fath o um, llysiau ynddo fe i lleihau beth yn ei wneud. Ni'n gallu gweld hynna mewn Tesco's lle maen nhw wedi creu um, cigeidion nawr lle 20 y cant o hynna yn dod o llysiau a moron. A mae hynna'n rili really pwysig oherwydd mae'n da i'r amgylchedd a hefyd mae'n da i ni um, a cadw ni'n iach ac yn heini. So, eich tasg mewn grwpiau. Dwi eisiau i chi yn y lle cynta dewis cwmni. A dwi eisiau unrhyw cwmni, mae hynna'n ffein. Jyst dewis yr cwmni, rhywbeth efalle cwmni ti'n defnyddio yn aml bydd yn grêt. Penderfynwch sut all yr busnes yma gwella'r ffordd maen nhw'n effeithio ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd. Penderfynwch y problem chi am datrys, felly lleihau plastig, lleihau faint o carbon dioxide sydd yn cael ei rhyddhau, um, a dwi eisiau i chi datrys y problem yna wrth meddwl sut mae'r cwmni yn ychwanegu at y problem a sut gall nhw lleihau effaith nhw ar y problem hynny. Ac wrth gwrs, pwnc yr heddiw yw beth allech chi ei wneud. A hefyd dwi eisiau eich trafod yn eich grŵp tri ffordd y gallech chi fel cwsmeriad dylanwadu a newid beth yw eich chi'n wneud i, um, yn eich cwmni dewisol. So sut allwch chi newid eich ymddygiad a sut allwch chi newid ymddygiad yr cwmni hefyd wrth bod yn cwsmer iddyn nhw. So dyna'r tasg a dwi eisiau chi gyflwyno eich atebion i'ch athro neu athrawes. Os ydych, eisiau, os ydych chi eisiau darganfod mwy am yr pwnc, wrth gwrs mae gyda ni um, gwybodaeth am ein cwrs busnes mewn cynaladwyedd, ond hefyd wrth gwrs llawer fwy um, diddorol yw fideos fi yn fan hyn lle ti'n gallu ffeindio llawer fwy allan am um, beth sydd yn mynd ymlaen yn yr byd busnes cynaladwy. Diolch am eich amser heddiw. Helo, shwmae, nenw i yw Doctor Huw Williams a dwi o adran athroniaeth uh, Prifysgol Caerdydd, philosophy yn fe, yn y Saesneg. A dwi yma i gyflwyno i chi safbwynt arall falle ar y cwestiynau yma, beth yw newid hinsawdd a sut mae modd i ni weithredu. A yn y bôn, beth mae athronydd yn ceisio gwneud yw mynd at seiliau unrhyw pwnc, yy mynd at falle yr syniade a'r egwyddorion a'r pethe yna sydd yn gwbwl ganolog i, fel fi'n gweud, unrhyw bwnc. A fel athronydd sydd yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth, be dwi am geisio gwneud gyda'r cwestiwn yma o newid hinsawdd yw gofyn rhai cwestiynau o gwmpas y syniadau yna a'r gwerthoedd yna sydd wedi gyrru y newid mewn hinsawdd sydd yn achosi fath drafferth i ni heddiw, ac fe, trwy wneud hynny wedyn ni, annog chi falle i feddwl sut mae modd gweithredu, o safbwynt falle pwysleisio a gweithredu ar sail syniadau eraill a gwerthoedd eraill y byddai'n gallu bod yn ddefnyddiol o safbwynt mynd i'r afael gyda'r broblem yma. Felly, mewn ffordd, camu nôl a meddwl am, reit, sut dŷn ni fel gymdeithas yn gallu newid ein ffordd o ystyried a gweld pethau er mwyn falle caniatáu i ni fynd ati i mynd i'r afael gyda newid hinsawdd a'r argyfwng hinsawdd go iawn. Felly, beth yw newid hinsawdd? Wel, fel athronydd, Yym, dw i'n ceisio ateb y cwestiwn yma, falle, nid trwy feddwl am y gwyddoniaeth neu meddwl am yr elfennau falle fwy um, materol neu amgylcheddol. Dwi eisiau meddwl am, fel dwi'n gweud, y syniadau falle sydd tu ôl i'r pwnc yma pam bod newid hinsawdd yn, yn digwydd, ond mae rhywun yn gallu gweld yn y lle cyntaf, wrth gwrs, bod hwn yn newid sydd wedi dod o waith llaw dyn. Hynny yw, Trwy ein gweithredoedd ni fel cymdeithas dros amser, y mae newid hinsawdd wedi digwydd yn yr oes yma, a phan dŷn ni'n meddwl am y nwyon tŷ gwydr a'r carbon deuocsid yna yym sydd yn creu y broblemau yma, wel, maen nhw'n ganlyniad, yn dydyn nhw, o'n ffordd o fyw ni, um, a'r technoleg dŷn ni'n defnyddio, ac yn y bôn bod y pethau yma'n gynnyrch, os licwch chi, o'r hyn dŷn ni'n neud o ddydd i ddydd. Ac yn fwy na hynny, wrth gwrs, mae'r ffordd o fyw yma wedi 'ny yn seiliedig ar werthoedd craidd. Mae'r hyn 'dyn ni'n gwneud, yr hyn 'dyn ni am ei wneud, y pethau yna sy'n bwysig ni um, ac sydd yn gyrru neu'n dylanwadu ar y ffordd o, o fyw sydd gyda ni, wel, yn y bôn, maen nhw'n syniadau a gwerthoedd a pethau sydd yn bwysig i ni, yn dyfe? Cyn mynd ymlaen at feddwl rhyw ychydig yn fwy am y gwerthoedd yma, o'n i yn meddwl wrth baratoi at y cyflwyniad yma, o wel, ch'mod, sut o'n i'n gweld y byd pan o'n i yn crwt deuddeg, tri, tair ar ddeg blwydd oed, beth oedd yn bwysig i fi yn y cyd-destun yna yn sbel fach yn ôl nawr, yndyfe? O'n i falle pan o'n i'n ifanc, a'r oedran yna, dal eisiau bod falle yn bildroediwr a eisiau uh, bod yn enwog. Ac un o'r pethau sydd wastad yn dod i'n hof i yw'r car, car neu'r ceir yma, uh, car fy mreiddwydion, hynny yw, chod fel lot o fechgyn falle ifanc, o'n i'n dyddori mewn ceir ac o'n i'n dwlu ar y Ferraris yma, y Ferrari 308 ar y chwith fyna, Ferrari Testarossa fyna. Dyma beth o'n i yn meddwl am pan o'n i'n uh, fachgen ifanc yn meddwl, rhyw ddydd byddwn ni'n licio bod yn gallu gyrru'r car o'r math yma. Ac i fi, mae hwn yn ddiddorol ac yn bwysig achos mae'n crynhoi i fi, neu mae'n ymgorffori uh, gwerthoedd yna, falle sydd mor ganolog i'n cymdeithas ni. Um, meddyliwch chi, chmod, mae un o'r ceir yma dal i gostio cannoedd o filoedd yy, o bunne. So beth mae'n golygu bod ni'n rhoi gymaint o werth ar pethe drud fel hyn, pan bod ni isie, pan bod ni'n chlennych pethe yy, fel hyn trwy'r amser, ac wrth gwrs, meddyliwch faint o betrol sydd angen ni ar un o'r ceir ma, mae'n gwneud rhywbeth fel 10 miles per gallon, yn rhywbeth um, anhygoel felly pan mae rhan fwyaf o geir yn dyfe, yn gwneud rhyw hanner 160 uh, milltir y galon. Felly fel yn gweud, mae'r Dyhead yma oedd gen i ar gyfer car o'r fath, dwi'n meddwl yn crynhoi rhai o'r gwerthoedd yna sydd wrth wraidd ein cymdeithas ni. Beth am meddwl am y syniadau neu'r gwerthoedd yna mewn chydig bach fwy o fanylder de. So pan dyn ni'n meddwl am y gymdeithas dyn ni'n rhan ohoni yng Nghymru, y Dinas Gyfunol, Ewrop, y Gorllewin os licwch chi, uh, chwad, uh, gwledydd yna sydd yn y Gogledd America hefyd, Australia, Zelyn Newydd, Dŷn ni yn gyffredinol yn adnabod ein hunain fel gwledydd sydd yn Ryddfrydol, Democrataidd a Chyfalafol, felly lot o geiriau hir fan'na, mi wna i ceisio esbonio rheini mewn chydig bach mwy o fanylder. Felly, rhyddfrydiaeth, liberalism yn y Saesneg, yndyfe? A dyma math o gymdeithas dŷn ni'n rhan ohoni, un sydd wedi datblygu dros canol o flynyddoedd nawr, ac yn y bôn, cymdeithas sydd yn rhoi blaenoriaeth neu'n rhoi pwys mawr ar hawliau ni'n hunain, fel unigolion, a blaenoriaethau ni'n hunain. Chibod, ni'n byw mewn cymdeithas lle mae pobl yn gweud, gwnewch be chi eisiau, yn dyfe? Dyna sydd yn bwysig ar ddiwedd y dydd. A hynny falle ar draul y gymuned a falle gwerthoedd um, fwy cymunedol a rhoi falle yr, um, y gymdeithas yn gyntaf, os liciwch chi. Felly, mae hynny yn elfen bwysig o'n gwerthoedd craidd, fel ni'n gweud. Cyfalafiaeth wedyn i capitalism, yn dyfe? Wel, dyma'r system economaidd dŷn ni'n rhan ohoni. Ac wrth gwrs, mae'n ymwneud gyda phrynu a gwerthu, achos mae prynu a gwerthu erioed wedi bod yn rhan o um, chod, gymdeithas ddynol. Ond beth sydd yn ganolog bwysig i'r system gyfalafol dŷn ni'n byw ynddi yw'r pwyslais yma ar ceisio elw, gwneud arian yndyfe, ein bod ni yn rhoi lot o bwysais ar y syniad o fod yn gyfoethog. Ac wrth gwrs, er mwyn gallu gyrru hynny, er mwyn gallu creu elw, er mwyn gallu, os lycoch chi, um, cynilo arian, mae eisiau bod gyda ni hefyd y syniad yma o twf, um, growth yn y Saesneg, yn dyfe? Bod ni wastad yn gallu cael mwy a mwy, bod ni'n gallu creu mwy o adnoddau yn y gymdeithas, bod ni'n gallu prynu mwy, bod e'n wastad bosib jyst i geif mwy a mwy o chyfoeth yn y byd, a bod hynny yn mynd i elwa pawb. So mae yna yn elfen arall pwysig, y syniad yma bod rhaid i pethau ehangu trwy'r amser, bod rhaid cael mwy a mwy. Prynwriaeth wedyn i consumerism yn elfen arall pwysig iawn o gymdeithas hon. Hynny yw, os ydych chi eisiau gwneud arian, Os dych chi eisiau gweld twf, beth sy'n angen, mae eisiau bod pobl eisiau prynu stwff. Uh, mae eisiau ni fod yn consumers yn dife, a chod, dyna pan mae'n gymaint o hysbysebion a marchnata yn dife, ceisio uh, chod, uh, ein argyhoeddi ni bod eisiau pethau arno ni trwy'r amser, fel ceir, neu chod, fel yr um, iPad diweddara neu'r ffôn diweddara ac yn y blaen. Felly rhain hefyd yn gwerthoedd pwysig. Ac yn ola, democratiaeth, y system wleidyddol dyn ni ran ohoni, wel, Yn sylfaenol, y syniad yma, wrth gwrs, yw bod gyda chi bleidlais i bob un person, un person, un pleidlais, one person, one vote, ond be sy'n ynghlwm hefyd gyda'r system, falle yw'r syniad yma yn bod ni'n bwrw pleidlais uh, rhyw bob peder, pum mlynedd, uh, ar gyfer y Senedd yn Caerdydd, ar gyfer San Steffan, um, cynghorau lleol, a bod ni falle yn blaenoriaethu eto'r unigolyn, chod ni'n meddwl pa, pa blaid sy'n adlywyrchu anghenion fi. A be dwi eisiau awgrymu ar y cyfan yw bod y syniadau yma at ei gilydd yn anghyson gyda, neu'n sicr 'dyn nhw ddim yn annog newidiadau er gwell o safbwynt um, hyrwyddo um, uh, yr ymdrech i geisio arafu newid hinsawdd. A os ydych chi eisiau gweld enghraifft o hyn, falle lle'r athrawon mynd ar ôl y blog yma ar y we Problemau Ecogyfalafiaeth gan Calvin Jones sy'n cydweithio 'da fi fan hyn yng Nghaerdydd a ma' hynny'n sôn ynglŷn â'r tensiynau neu'r amhosibilrwydd os liciwch chi cynnal y math o gymdeithas sy gyda ni nawr, un cyfalafol, rhyddfrydol ac ar yr un pryd yy bod yn gynaladwy fel cymdeithas. Dydy'r ddau beth ddim yn ffitio yn ôl arbenigwr ac economegydd fel Calvin. So dyna os licwch chi yw'r um, problemau neu'r gwerthoedd craidd yma y bydden ni'n annog i chi feddwl amdanyn nhw a chod, um, beirniadu nhw am um, adlywyrchu ni myfyrio ydyn nhw'n gwneud um, mwy falle o los a dolir nag ydyn nhw um, yn, yn, yn creu fel petai pethau da yn y gymdeithas, a meddwl falle bod 'na werthoedd amgen, bod 'na wastod ffyrddie eryll o feddwl am y pethe 'ma. Felly, er enghraifft, yn lle y syniad yma o twf, ma' rhai' ni ca'l twf de- di-ben-draw, prynu mwy a mwy, creu mwy a mwy, ca'l defnyddio mwy a mwy o adnodde yn y gymdeithas, beth am y syniad o economi di-dwf, A-growth fel ma' nw'n dweud yn y Sysneg, sef y syniad bod ni'n rhoi'r Twf, fel bwriad os licwch chi, yn neilltu. Bod ddim rhaid i ni wastad meddwl bod twf yn peth da, ac mewn gwirionedd ddylen ni fod yn blaenoriaethu pethau eraill o safbwynt ein bywydau pob dydd, ch'od sut falle dyn ni'n cneu cymunedau cryf, sut dyn ni'n sicrhau bod yy digon o bobl yn gallu rhannu mewn adnoddau, sut dyn ni yn creu awyrgylch neu llefydd braf i fyw, yn hytrach wastad meddwl am reit, sut dyn ni'n mynd i creu mwy a mwy o gyfoeth, mwy a mwy o bethau trwy'r amser. O safbwynt wedyn i y wladwriaeth Rhyddfrydol, the liberal state, yr er wedyn wladwriaeth yma ni'n sôn sy'n rhoi gymaint o bwyslais ar unigolyn, wel beth am feddwl am rhywbeth fel y wladwriaeth werdd, the green state, fel mae athronydd o Awstralia, Robin Eckersley, yn, yn dadle. A beth mae hi'n gweud yw, wel, Yn y system dyn ni'n ran ohoni nawr, pan dyn ni'n meddwl am gynaladwyedd, sustainability, pan dyn ni'n meddwl am wneud pethau da uh, dros yr hinsawdd, mae pobl yn dueddol o feddwl am rheini fel rhyw fath o blaenoriaethau i rai unigolion. Mae rai unigolion yn lico gwneud y pethau yna rhwydd hynt iddyn nhw wneud, ond ar y cyfan, sy'n rhaid i ni weld y materion yma fel rhywbeth sydd yn bwysig i bawb. Robin Eccles yn gweud wel na, mae eisiau rhyw fath o gyfundrefn lle actually mae cynaladuedd, bod yn wyrdd fel petai, yn rhywbeth sydd yn annatod rhan o'r hyn dyn ni'n gwneud fel cymdeithas a bod e'n rhan o'r lles cyffredinol a bod ni'n rhoid y pethau yna gynta cyn bod ni wedyn i dechrau meddwl ynglyn â wel pa fath o fywyd neu pa bethe sydd yn bwysig i fi fel unigolyn. Ac yn ola wedyn ni, yr busnes yma o'r system democrataidd, fel ni'n gweud, system sydd gennon ni, dwi e ddim rili yn gofyn bod ni'n cyfrannu rhyw lawer, bwrw pleidlais nawr ac yn y man. Beth am ddemocratiaeth radical, y syniad yma bod ni'n ceisio cael cymunedau a unigolion yn ymwneud gyda gwleidyddiaeth mewn ffordd mwy ddydd i ddydd, yn sicrhau bod lleisiau ni'n cael eu clywed, bod gwleidyddion yn ymateb i gymunedau gymaint a beth maen nhw i fusnesau sydd gyda'i chwad, dibenion a'i bwriad a'i blaenoriaethau nhw'i hunan, ac mae hwn yn bwysig iawn o safbwynt rhoi llais i'r amddifad, sef y bobl, yn enwedig ar y lefel byd-eang, sy'n mynd i dioddef mwyaf oherwydd newid hinsawdd, ond hefyd sicrhau bod ni'n rhoi llais i'r bywyd natur, hynny yw, dim bod coed ac anifeiliaid yn dod mewn ac yn rhan o'r sgwrs fel petai, ond bod ni'n gyda ni ac yn gwneud lle i'r sawl sydd yn cynrychioli yr elfennau yna o'r bywyd naturiol sy'n mor ganolog bwysig. Iawn te, so taflu eitha lot atoch chi fyna, digon o bethau i chi ystyried, a, a beth yn y bôn dwi'n gofyn fan hyn de, beth ydw i'n gweud wrthych chi ynglyn â sut mae modd i chi weithredu? Wel, am ran i, dwi'n credu y peth pwysicaf fydden ni'n pwysleisio yw byddwch yn feirniadol, byd feirniadol, edrychwch ar y byd 'ma a meddwl, wel, ch'mod, beth sydd o le 'ma? Pam bod ni'n gwneud y pethau 'ma 'dyn ni'n gwneud? Ydy'r pethau 'dyn ni'n wneud o ddydd i ddydd yn llesol i ni, yn llesol i'r gymuned? So pam ein bod ni'n rhoi'r gwerth ar yr hyn 'dyn ni'n ystyried sy'n werthfawr, ch'mod? Be sy'n cyflyru i ni, what conditions us, yndyfe, i feddwl bod, er enghraifft, Ferraris yn peth da, a dylen ni fod yn, ch'mod, chwennych ceir yy yn fwy na dim byd arall er enghraifft. A yw'r pethe yma wir o werth i ni? Ch'mod, ydi cael trugaredde di-ri gyment a hynny o bwys? Ydi e'n neud ni'n hapus neu ch'mod ai perthnase teulu, cymuned sy wir actually wrth wraidd yr hyn sydd yn bwysig i ni fel pobl? Ac a yw'r drefn bresennol yma yn un teg a chi'n ga-edrych ar hynny o safbwynt Cymru ch'mod, yy, bod 'na tipyn o dlodi yn y wlad hon, y Deyrnas Gyfunol, a falle a'r ffaith bod 'na rhai ardaloedd o Bryden gymaint yn fwy cyfoethog nag eraill, neu edrych ar y lefel byd-eang, yn dyfe? Bod 'na rai wledydd sydd â gymaint o broblemau o safbwynt tlodi, a fel ni'n gweud, nhw bydd yn cael eu effeithio mwya' gan newid hinsawdd. Felly, Meddyliwch chi yn, yn feirniadol am yr hyn sydd o gwmpas. Um, wrth gwrs, fel rhiant a'r athro, byddwn ni'n gweud, peidiwch â cwestiynu eich rhieni na'ch athrawon chi yn ormodol, maen nhw'n gwybod beth sy'n iawn yn dyfe. Ond yn ola wedyn ni, meddyliwch am eich ymddygiad unigol. Ydy, mae'n bwysig i chi fod yn ethical consumer, fel mae'n gweud yn y Saesneg, prynwriaeth foesegol, bod chi'n meddwl am y pethau chi'n prynu, chod y dillad neu'r bwyd ac yn y blaen, ydyn nhw'n dod o ffynonellau cynaladwy. Ond meddyliwch chi Ai dyna sydd yn mynd i newid pethe, neu a oes angen newidiadau fwy sylfaenol sydd yn ymwneud gyda'r gwerthoedd ni a'n sefydliadau ni, ac felly oes 'na raid i ni falle feddwl fel unigolion, wel sut dwi'n gallu gweithredu yn wleidyddol er mwyn newid y byd yma? Mi welwch chi um, manylion cyswllt fanna, hefyd rhywfaint o wybodaeth ynglyn â athroniaeth fan hyn yng Nghaerdydd os ys diddordeb dych chi, a gobeithio bod hynny wedi bod yn rhywbeth i gnoi cil arni. Um, so diolch enfawr i, i Kate, uh, i Kelly ac i Matthew. Um, Mae'n olwg rili really diddorol fanna i, i newid hinsawdd a'r rolau gwahanol sydd gan dyryddiaeth, celf ac, ac athroniaeth gwleidyddol i gyd i'w chwarae. Um, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau, um, fi gwybod fi wedi, a, a, a bod chi'n brwdfrydig na rhyddol gan fod mwy am y pynciau gwahanol um, gallwch chi astudio yn, yn y dyfodol. Um, Ar ddiwedd y digwyddiad yma i gyd heddi, um, cewch chi pecyn adnoddau, a bydd hon yn eich helpu chi adlywyrchu ar yr holl syniadau um, dych chi wedi clywed amdanynt heddi. Um, y gobaith yw bod bo chi wedi ysbrydoli gan y syniadau chi, chi newydd clywed, um, a bod chi eisiau darganfod mwy. Ond, a dweud y gwir, mae, mae hi hefyd yn bwysig sylweddoli y pethau sydd ddim yn, e, yn eich ymddiddori chi, a mae hynny'n gwybodaeth pwysig fyd. Um, so, os ydych chi'n mynd i mwynhau Mae hynny'n oce. Yym, anyway, mae hi nawr yn hen bryd i mi basio chi ymlaen i gynaelod arall o'r Oedwedd Seren. Um, ond cofiwch bod chi'n medru dod nôl i'r dosbarth meistr yma yn hwyrach um, a chymryd bach mwy o amser i adlywyrchu um, ar yr adnoddau sydd ar gael heddi. Um, so, yeah.